Minto mwanyagetinge nengaki yende engiya mono, toumerane ase ekeoroki mang'ana eke, gotebererania, gotukania, gotatia, koborania, koborerana, gosemania, gosemigwa, na korigia chingako chiaito ase chigekeire ase tokorwa ase togochia nekegendererete Ase chinyigekero chia mwanyagetinge oyio ore aye nainche omogusii. Minto mwanyagetinge, ebinto biabeire bikonya goeta embeo embeo igoro aa, ebinge ebinge ase chiredio chiaito, ase chitivi chiaito ekiara abagusii ntogenderete koigoka ase ogotebererania amang'ana, naende ebinde mbiri bia mogoko ekero okorigereria emegiro y'omogusii. Minto mwanyagetinge, twarigereirie emegiro

chio mwanyagetinge. Igo kera rituko buna okoboka, emegiro ne Roho yatorengete yarenge gotorenda erinde ntosarie mang'ana are engako y'egesaku. Bono amang'ana nare nkorachakera, amanyire tu minto mwanyagetinge, indie abakungu bachaka gwata amaremo. Ase ekegusii, omonto ore goata oboremo na omogaka, na oboremo endemero yarenge ya mogaka igo yarenge eyabakungu, goika toigwane igaa. Lakini nere obwate ownership omanyete abakungu baye mbare inga naende kera omokungu ng'ai agotoka, na ekero amoire nere ore komanya Omokungu oyo abamura baye ng'aki bagochia konyora endemera eye nomogiro, abasubati abakungu batari nabagaaka na banto bande kogenda goata amaremo agwo bono teri buya. Ase ekegusii inche nateba naende monyigu buya, Ekegusii na abagaaka bagaatire amaremo koreng'ana buna esokoro yakwanete gose yakwanire. Eh, ekeginga nkeiyo kiare koegwa onde getamanyiri na ng'aki giacha. Naki abanto bare goakera ebikamago, naki abanto bare gokorera anything inheritance from patricial side tari bang'ina bare kobo eserekari yateba ee abasubati baterwa amaremo lakini ekegusii kegoteba ng'aki omosubati oria gwaterwa omoremo noria onantireka Oria onantire otachieti konyora bwoye, ere omogaka nabo are komoereria oboremo, naende are komoatera enchera gete kaao insa chinde okogenda, botigarere momura mokogoti nonde, gose ebe emonga yaye. Twasaririe ekegusii. Eyio nemegiro naende ebinto ebi nabio ebinde bigotoita totarochie. India abasubati banya gweakanera chiombe, Elifasi bati, Boka ngokwanera rero, indi nomogiro, mbobe agwo tari masikani, echi tari nsoni ekero omosubati akoimoka na bono nere okoimoka korigia chiombe chiakanwe ase engencho anyuomire. Bono rende Ing'aki ogwa baa abagaaki, gose ing'aki omosubati akoirani chiombe buna baetanire nomonto, there is a procedure ekobwatigwa. Ekero ogokora ebinto buna ebi, oboenenu, okoenena, ko, goakana chiombe, gose korwa chiombe, tari goakana, korwa chiombe, gose koirania chiombe ase ekegusii, ase chingako chiaito, ase oboroso bwaito, mbobe. Naende igo bono aye buna omosubati, igo okoema egesaku, naende igo okoema mino, naende obuya bw'abanto botoereru mbori gochia koba mechie eywo, so long as gwakorete igo, okairani chiombe gose o- ogeakanera ase ekegusii oyo nomogiro. Aminto mwanyagetinge tari arayioka amang'ana agendererete kaa namange mm? Aam, abanto nkweng'enta bare, ekegusii ekero omonto eng'entire ase eng'encho y'ebinto biria biare kogera eng'ente. tarenge gotindekwa na masikani ritang'ani, naende aria omote oria ase eng'entera na ogotukorigwa abekwe. Naende there are no rituals, gento nkeiyo kiare gokorwa kenene ase monto oria ritang'ani tare korirwa, ekiara iga eng'enta iga erusia obogima. Ase omogusii omonto kwerusia obogima na egento ekebe na omogiro. Igo monto buna oyio tare gokorera iga are gokoreranwa aria ase erusia ria obogima, onye bwesungete engori Eng'ondi yaretwa, yasu, ye, yabutorwa ao, erinde bagwerana iga, ebirecha biria mbinya kobwata, tari korokwa mwana, tari korokwa monto. Abamatuko aya eki mokare gokora, omonto bweng'entire, mwamanya gokora ecelebration, eh, mwarosia omoyega. mwarosie whatsapp group mwa- igo moko- mokoema omochie naende mwaema egesaku that spirit ekerecha eki na ekebe nkeri koroku monto nkeri koroku mwana, kerecha eki nkeri nkeganeiri kerwa aria ase kiaa kiabera ekebwenerete getinde kwagu agu agu ngecha gosang'ana na ebinde ase ogokorera na ogosonsora gete. Bono inwe mwatigire amang'ana aye ekegusii, mwarenda noboriri, igo mokare ko komoira, mwamoira amochari buya, mwamotindeka buna onde bwensi. Ayio namagoso ase egesaku ki'omogusii. Aa, inche nekegusii nkobarera, ekegusii nkobatebia. Ekegusii nkobainyoria niki, kiagerire moroche emechando echire chinka motamanyeti ninki, na ase engencho twatigire kobwatia chingako chiabwate chinsoni, chiabwate amasikani chi'omogusii, ching'encho naende manya na ng'encho onde are kobekwa etabwati eki gekogera ekobekwa, naende ki kiabeire, manya na naroaganeiri gokorwa. Eki nakio togokwanera igoro y'emegiro. Igo omonto bweng'entire minto mwanyagetinge, tabwenerete gotindekwa buna onde bwensio okwete ase ebinto ebi, yaya, iga agotugutwa ekegusii buna eubi, agotugutwa naende okoreranwa bibere bitato, erinde omoika oria okore amang'ana ayio tobwati banto bande. Ekegusi nkogamba, abanto moche moretana human rights, moche morete ebinto binde mogokwana lakini inche karatiga ndabaerera ekegusii. Econstitution nero nebwate ebinto egokwana y'abasongo, na eyaito y'ekegusii emegiro yaito nero njabwate, na emegiro yaito nero intwe etorendire yatorendire mpaka ase twaikire minto mwanyagetinge. Amabera sana. Ebi nebinto totabwenereti gokora. Naende twancherane, twancherane na mogusi tarenge bobe ekero abegete amachiko aywo akaba emegiro. Yaya tarenge bobe. Nabenge omonto gwasambire enyomba, kegusii nkware gosamba nyomba, amaere aria egento kiaye okorekana. Amaere aria are korigia riburi riria riairure gocha ase kera omonto akonywa amache, amanya gokora baria basambete enyomba pi na ekegori kiaye atarueti entorobi. Kera richiko, kera omogiro nobwate ogosansora kwaye na entorobi yaye, aitha ebe amarongo, gose okwaberwa, gose ekenyoro keikaranse, batware egeikaro bagotebererie, Minto mwanyagetinge. Igo tokoinyorani totebane, rigereria ase ase twachire bobe eh, abagaka bagaikaransire konywa ekenyenga kiria gorobire batebanie ayarenge ekenyoro. Tari bana, tari basae, lakini buna tokogamba iga nainwe, amang'ana totegererete ase embeo, ase okonyora na ebikungu tari abakungu, ebikungu ebike ebike, na ebisacha, tari abasacha, bagusie iga, ebimwana biachakire koimokia ekenyenga eke giacha, tari keria ki'abakoro, eki'abakoro nkiabwate amasikani aye, naende abakoye abakoyanywa. Ayachire bono Agerire aretire chitang'uche, abanto bakare goita, bakweng'enta, bakobeta nemeyio. Ebi bionsi pi nase eng'encho twebire amachiko nemegiro y'omogusii. Bana bake mbagaikaransire ase bagaaka bakonywa marwa, bana bake mbakanyure marwa. Abakungu mbakanyure marwa, igo bakae emiaka nere ekero atebi, yaani tari atebire, ekero atigire konyora abana, eh, atigire konyora abana achakire konyora abachokoro, nenchera nere are goikaransa na abagaka, na abagaka enchera nere bare komoereria nonya na amarwa aywo, tari ng'a na onde bwensi. Nabo orabe na ee gwa gwatigire konyora abana, lakini. Bagaaka mbagwanchera na bang'ina konywa nabarabwo. Goika torore amang'ana aye ng'a inki are gokora, iga are koreta enchera engiya, obomenyo obosaanonoku, obotoereru, bobwate amang'ana amaronge, naende botabwati bobisi. Lakini bono chinsoni echi chiachire, twachakire gokora ebitage. amaraga aria arenge ororo igoro y'abana, igoro y'abanto abanene, taiyo. Bono togokora eki togokora totarengerereti, eke naki gekogera egesaku gi'eturutu mbire, eke naki gekogera egesaku gi'eturutu mbire, na ebi bionsi pi bigocha koreng'ana na oboraai bw'abagaaka, abakoro, na abang'ina. Naende onye togochia gotiga egesaku gekogenda iga. totari kobwati megiro, totige abana basoanane, baikaranse nabagaaka, moikaransete inwe nabagaaka, kwamanya kora omoisia na egesagane, bagocha iga agwo ase oikaransete, bakogora egento, ba yaya, neba na nebiasara, ngoita tore egesaku. We are killing a generation in the future, teiyo. And that is a danger to the community ase egesaku ngwesareri tore gaki. Emegire eye nonye konya gokwana nonya tokoinyorana iga, nyerore njabwate obuya bwaye ase obomenyo bw'omogusii. Aye neamate yao na abana bao na abanto bamino. Emegiro eyare gotobeka yatoa obwanchani, yatorenga, yatobeka buya. Oborai bw'enka oborai bw'omochie, oborai bw'ekenyoro, obo bwensi pi ekero bware kobwatia emegiro boronge. Abagaaka na abang'ina na abanto abanene mbamanyete emegiro eye, emechando eye tokonya koigwa tekobao. Emechando emenge minto mwanyagetinke twanyorire nase engencho totari kobwatia emegiro. Na emegiro na emenge, ntoereremeke, ntoereremeke. Aya, emegiro neretwe ebire buna etuoni, etuoni ebuge chinsa chitari chiaye, nkworokia ere namang'ana amabe nkoba are, iga ekonyenywa agwo agwo agwo, erinde oroswe orure orusigwe, ekerecha ekio gekore ki? Getangwe nkeba. Ayio moinyorete? Enyoni ekorokwa enyakweumia ebuge kera amamwino, ayio namang'ana amakong'u, Goika morigie enchera, mokonkoba amang'ana ayio, monye ase aanse ore, momanye ng'a inki yabugerete. Bwango orosio oru rorusigwe rotarasoa, mokorotiga matuko abere atato, amang'ana achakire koba omochie oyio. Ebi nebinto mobwenerete komanya buna mwanyagetinge, ekiagera mbiarengeo, we lived with nature, intwe na nature negento ekemo. Minto mwanyagetenge. Amang'ana aya tokonya koigwa, eh, tiga toyarende. Igo yarenge omogiro gokwana oborimo, gotiana oborimo. Ekero ogotiana oborimo, egento eki gegochi giakobera bobe, naende enkoro yao ime nomaete na noborimo gwatianete, igo togori gochi komenya boronge. Na amasikani are kobekwa ase abanto nabaibori, igo yarenge bobe omoibori Gwesokora na koba getirianda ase abana baye, okwo nokoema enka. Na ekero okoema enka igo kwaretire emechando ase enka eyio etaere. Ebi nebinto mwachakire gokora mogusii ominto, mogusii ominto. Ekegusii igo kiarendete amang'ana aya onsi ase emegiro Nyimanye, amasikani y'omogaaka omochie, amasikani y'omong'ina omochie, amasikani y'omwana omochie, igo yechogete, yebangete. Ekero ogoetania amang'ana gete, ogwechabora, gwesosora korwa ase obomenyi bwaito, naye ogotoretera chitang'uche. Naende bono chitang'uchi chiochogananire, chiochogananire ebinto biasarekire ebinge, ebinge bikogenderera igo ntori na gesaku gochia motwe. Ntokoba na gesaku, minto mwanyagete inge, ogochabora omoibori, ogwechabora kwa omoibori oba bosa ase abana baye. nomogiro. Abaibori mbare bachakire ekero mogotegerera chiredio na kende, bachakire got- koruseria abana chianga, babagetiriana. Ayio namagoso, omonto buna oyo abwenerete kobwatwa, na gochabwa, na go- na gosonswa ore egesaku, arusigwe oo. Ekiagera okwo nokoeema e- enka, na ekero okoeema abanto iga otagete baere, onye kwagoseirwe, ikaransa na abagaka na abang'ina. Itoone amang'ana aya, reta obotoereru. Tari kwecha bora igo na koba igo abanto bachaye korora korora buna ore getirianda kegusii. Ayio namabe naende nomogiro gokora egento buna ekio. Nomogiro omonto omonene koiyeria amariga. Otabwati eki gekogera okoiyeria amariga, ri, naende buna mosacha tabwenerete koiyeria magriga, bosa igo, namariga tabwenerete korekana korwa ase omonto omonene, ekiagera nere orendete egesaku. Bono ekero omosacha okorera, abas abanto baroche kweiyeria amariga, okwo nokoema egesaku ki'omogusii. Manya igo, Mosacha tare korera ase banto amariga aiteke iga, yaya. Igo bono boremu mboiyo bwogochia gotatera na korenda nsoni chia gesaku gose gose engako eh, gose bo- bono agwo gwa- gwecha boire gwatigeire eh, abakungu gose abande enchera yokoreta obomo, gose onye nemechando y'amatati yaba, bono tori gochia koreta amatati abanto baigwane, aye bono igo ogosabora ogo ogo ogosibora o ekero okworokia amariga igo gwasinyirwe, naende mogusii mosacha tari gosinyu koreta morembe, tari gosinyu korosia ekegiro kiabeire ekebe, yaya. Agwo mwachakire gotogosera naende mwachakire koima ekegusii ekero abasacha. mogokuura bori, mokorera amariga, okwo nokoema egesaku. Tari inche nateba, ekegusii kiarenge bo. Na bagaaka bagusia ekero baikaransete bagaetia amachiko aywo akaba emegiro, mbaroche eki yare korenga naende mbaroche eki barengerete. Aye teba na noboriri, aye teba na ekegusii giaetirwe nare chingaki, lakini obomaene nobo, mbarenge bariri. Naende mbamanyete eki bagokwanera, Minto mwanyagete inge, emegiro nemenge. Ase rero tiga ndakorera agwo. Twatebirwe ekero omonto eng'entire, tari agotinde, oyio neubi. Naende toroka mwana, eki nekerecha ekebe. Twatebirwe na tiga totware esiko ase amarwa, ekiara amarwa iga arenge part and parcel ye ritual. Ceremonies, Emeyega y'omogusii, tiga atware esike eria abwate, tari aye achakire konywa, nonde bwensi ande onsi, ayio bono tari marwa. Tiga totebe ng'a kimwaigure etuoni yabugire chingaki etabwenereti, enyenyu, nkoreta ere ebitage, ebikong'u, enyakweumia ki kwanyeigure? Manya ng'a amang'ana are agwo namakong'u. Eye nemegiro y'omogusii, tokonya koinyorania, tokonya gosemania nemenge, ntokoyekora yonsi, lakini ntoteme minto mwanyagete inge, tiga tonya koerera amang'ana aya ase Enogo TV. Oyo nomwalimu obino nyambane. Mbuya mono ase okondigereria na gonsoncha ase omoroberio oyo.